Insaqsikom din domanda, għax in-nies jibdew jgħidu isma' da probabbli qiegħed hawn il-virus imma mhux qed jgħidulna. Issa, id-domanda hi din, jekk ikun hemm il-Prim Ministru, xi Ministru jew xi ħadd minn fuqkom jgħidilkom issibu li għad ma jridilkom titkellmux għalissa, intom tobduhom? Mela, aħna għandna d-dover li nkunu qed ninfurmaw lill-pubbliku dak kollu li jkun għaddej. Infatti, bħalma raw ukoll, aħna qegħdin nagħmlu t-technical press briefings fejn ikun hemm jiena u l-kollegi kollha tiegħi, fejn ukoll ngħidu kollox. Imma s'issa ma għamlukomx, s'issa ma sibtuhx qed tgħidu. Ejja ngħidu, ejja ngħidu li intom tkunu qed tittestjaw u ssibu. Mela. Imma jgħidulek tgħidhiex, tgħidhiex. Assolutament, laqas ma jistgħux jgħidulna hekk għax hemm regoli internazzjonali li jgħidulek x'għandek tagħmel u trid timxi bihom. Alla iħares jiġru dawn l-affarijiet. Din mhux se tiġri xejn. U fl-istess ħin, l-ewwel ħaġa d-Deputat Prim Ministru huwa tabib ukoll. U da, dawn nafuh personali li mhux se jgħidha. U t-tieni ħaġa. Imma jekk jgħidha biex inserrħu raħ in-nies. Se tobduh il-kelma? Le, aħna żgur ser nimxu u ninfurmaw il-pubbliku. Mill-ewwel tinfurmaw il-pubbliku. Bla dubju. Kemm ittestjajtu nies din il-ġimgħa? Jiena d-dottoressa l-ewwel li ngħid, imbagħad hi toħroġ il-press briefing. Kemm ittestjajtu nies?
B'kollox s'issa għamilna mill-komunità xi 120, tajjeb? U mbagħad kellna dawk li kienu kollha suspettużi kellna xi 30 każ. U kollha ċċekkjajniehom u ma sibna xejn. Dawn kienu l-każijiet li mxew mal-case definition, jiġifieri kellhom is-sintomi u kienu qegħdin f'xi pajjiż li hemm it-trasmissjoni qawwija ta' dan il-virus. Dak kienu 30 ruħ. Però li għamilna wkoll għaliex ħafna bdew jgħidu, isma' jista' jkun li hawn dan il-virus fil-komunità tagħna u m'aħniex nindunaw biha għaliex in-nies mhumiex qed jiġu forward biex nittestjawhom. Allura bl-għajnuna tal-laboratorju aħna li għamilna qbadna Dawk in-nies li s-soltu jidħlu l-isptar b'xi mard respiratorju u sibna li huma ma kellhomx l-influwenza. Allura għamilna t-testijiet għall-coronavirus fuq dawn is-samples li kellna u minn dawn kollha li ttestjajna l-ebda wieħed ma rriżulta għall-coronavirus. Allura aħna hemmhekk għandna żewġ mezzi, it-testijiet ta' dawk in-nies li huma suspettati u random sampling ta' dawk in-nies li qegħdin jidħlu fl-isptar tagħna u minnhom kollha ħarġu kollha negattivi. Matul dal-weekend, Dr. Charmaine, matul dal-weekend eh, ħarġet l-aħbar li hemm il-virus fl-Italja u matul dal-weekend kien hemm il-karnival. Għalfem, ma konsideratux li tħasruħ il-karnival biex tevita li jkun hemm xi ħadd u jibda jifrixa. Kif għamlu l-Italja ġifieri. Venezia ħasruħ per Ekku, inti għandek sitwazzjonijiet li huma differenti fejn aħna għandna l-Italja li ġara f'daqaħ fil-weekend hija li kien hemm trasmissjoni ta' dan il-virus minn persuna għall-oħra. dik li ngħidulha sustained transmission. Allura hemmhekk inti għandek ir-riskju li jekk ħa jkollok persuni f'dawn il-postijiet, speċjalment jekk ikunu f'postijiet iffullati, hemmhekk hemm ċans li persuna ħa joħodha. Però, bħalma għadna kemm għedna, f'hawn Malta aħna qatt m'għandniex każijiet. Allura sa issa aħna mhux il-lok li aħna nwaqqfu tip ta' mass gatherings fejn inti għandek il-Maltin qegħdin jiltaqgħu flimkien u inti taf li hemmhekk m'hemmx dik it-trasmissjoni qawwija minn persuna għall-oħra. Imma stom daqsxejn, hekk hux qed nifhmek sew. Jew intom qed tgħidu illi, nassumu jien, għandi l-virus fija li kif nafu jdu ħmistax-il ġurnata jista' biex joħroġ, mela qiegħed ġo fija, m'għandi l-ebda sintomi u qiegħed fil-Karnival pereżempju jew ġo xi mkien, ġo folla. Mela. Dak jista' jittieħed? Mill-informazzjoni u l-evidenza li turi, dan il-virus jittieħed meta persuna jkun simptomatiku. Qabel aħna konna naħsbu li inti jkun jittieħed meta jkollok ħafna sintomi speċjalment meta jkollok id-deni. Din hija verità, l-iktar li jittieħed huwa f'dak il-perjodu. Li nafu b'dan il-virus partikulari hija li jittieħed meta inti jkollok anke sintomi li jkunu ħfief. Allura f'dak il-perjodu fejn inti minn meta ltqajt mal-virus sakemm ma ħarġu l-ebda sintomi, persuna ma jistax jittieħed minn ħaddieħor. U għalhekk aħna li qegħdin lin-nies ngħidulhom li jekk inti għandek is-sintomi u kont inti f'post barra minn Malta li hu affettwat, tkellem mill-ewwel ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlu t-testijiet mill-ewwel u sadanittant aħna nkun nistgħu niżilgħu il-persuna ħalli nneħħuh mill-komunità li jista' jinfetta l-ħaddieħor. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, Jekk jien għandi l-virus fija imma m'għandi s-sintomi, kważi impossibbli ngħaddih 'il ħaddieħor. Dak f'dak il-perjodu ma tkunx qed tgħaddih lil ħaddieħor. Għax importanti naraw id-doża tal-mikrobi li hemm ġo fik. Aħna ngħidulha viral load, il-konċentrazzjoni. Meta inti la għandek imnifsejk jew imnieħrek qed iqattar eċċetera, inti allura d-doża tant hija baxxa illi biex jiena taqbad il-mark, pereżempju, ħdejja, irrid intih doża biżżejjed ta' virus biex hu taqbdu l-infezzjoni u dik id-doża ma tkunx biżżejjed. U tibda tidher ħafna meta tibda tagħtas, itisel u jitla' l-għeżberi. Preċiżament.
U anke t-test li nagħmlu das-swab li orejna d-darba l-oħra, dak jaqbdu meta inti jibda jkollok is-sintomi għax jekk id-doża tkun baxxa ma jkunx leħaq dak il-livell li jinqabad u l xi ħadd jekk joqgħod jittestja biex jgħid, mela jien ma noqgħodx kwarantina, nagħmel it-test, avolja m'għandi xejn, jekk ġie negative noħroġ. Dak hija l-iktar ħaġa perikoluża, għax tagħmel is-swab joħroġlok negattiv meta tkun għadek ma leħħaqtx dak il-livell. Ġifieri xi kultant tagħmel test ikun luħ ġo fih u ma tindunax. Żgur għax ikun għad m'hemmx dik id-doża biżżejjed.
Però ma jittiħidx qed tgħid inti.
Allura ma jittiħidx. Iċ-chances huma kważi xejn.